नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे अहाँ सब ठीके है तो चलू हम अहाँ सबक लेल एक बेर फेर से लऽ उपस्थित छी क्लास नवा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्ड से संबंधित अछि अपना लोग जे छै अगर मैथिली के, के बात करब तऽ पिछुलका क्लास में गदखंड पूरा पढ़ि लेने छी आ पदो खंड में दूटा चैप्टर पढ़ि लेने छी आइ अपना लोग जे छै पद खंड में पढ़ब तीसरा चैप्टर जकर शीर्षक अछि मिथिला वर्णन की अछि देखियौ मिथिला वर्णन और हिनकर जे लेखक छथि से छथि सीताराम झा ई चैप्टर कहीं नमहर अछि ताहि दुआरे छै एहिमे चालीसटा ऑब्जेक्टिव बनत अपना लोग जे छै एमसीक्यू के माध्यम से लेखक के बारे में और पूरा चैप्टर के बारे में जानब और जे छै अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर सेहो करब तो चलू आप बेसी समय बर्बाद नहीं करे छी पहिलका क्वेश्चन अछि कि सीतारा का झा सीतारा सीताराम झा के जन्म कतऽ भेल छलनि नहीं कतऽ भेल छलनि बताओ पटना में मधुबनी में चौगामा बहेरा में कि समस्तीपुर

अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै सीताराम सीताराम झाके निधन कखन भेलनि उन्नैस सए सत्तर ईस्वीमे उन्नैस सए बहत्तर ईस्वीमे उन्नैस सए पचहत्तर ईस्वीमे कि उन्नैस सए अस्सी ईस्वीमे सीताराम झाके निधन भेलनि उन्नैस सए पचहत्तर ईस्वीमे कखन भेलनि उन्नैस सए पचहत्तर ईस्वीमे भेलनि अगिला प्रश्न अछि अग्रचरित्र कोन प्रकारक रचना अछि नाटक कहानी महाकाव्य के उपन्यास तकर उत्तर हो जात महाकाव्य अगर चल जे छै जे छै की अछि ककर कोन प्रकारक रचना अछि तऽ की हैत अहाँके महाकाव्य जे छै एकर उत्तर भऽ जायत अगिला प्रश्न अछि अलंकार दर्पण कतेक भागमे अछि एक दू तीन चार एकर उत्तर की भऽ अहाँ के दू भऽ जायत नहीं दू भऽ जायत चलू अगला प्रश्न है कि सीताराम झा कौन भाषा के प्रमुख साहित्यकार छथि की भऽ जायत अहाँके हिंदी संस्कृत मैथिली की बंगला सीताराम झा जे छथि से मैथिली भाषाके प्रमुख साहित्यकार छथि कोन भाषाके छथि मैथिली भाषाके जे छै प्रमुख साहित्यकार छथि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कविके रचनामे ककर सुगंध भेटैत अछि भारतीय राजनीतिके मिथिला सांस्कृतिक सौंदर्यके विज्ञानके कि व्यापारके नहि तकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत मतलब मिथिलाक सांस्कृतिक सौंदर्यके जे छै झलक भेटैत अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै कवि के अनुसार मातृभाषा कोन अछि हिंदी अछि संस्कृत अछि मैथिली अछि कि उर्दू अछि कवि के अनुसार जे छै मिथिला के जे मातृभाषा मतलब कवियो के मातृभाषा या अपना सबक मातृभाषा जे छै से कथी अछि मैथिली मैथिली अछि जे भाषा हमरा लोकनि जे छै शुरू शुरूमे माय मतलब माँ ओना मिथिलामे माय कहल जाइत अछि लेकिन आब स्टाइल सब माइए कहै छै नहि तऽ बाजै छी उएह तऽ भेल मातृभाषा मैथिलिए बाजै छी ओना अपना लोकनि जे छै शुद्ध मैथिली नहि बाजै छी ठेठ मैथिली बाजै छी अखन जे छै हम अहाँ सभक सामने जे बाजि रहल छी से मैथिलिए बाजि रहल छी पता नहि शुद्ध अछि कि नहि मतलब ओतेक तऽ शुद्ध नहिए हैत कियाकि मैथिली भाषा पर सब भाषाके असर पड़ि जाइत अछि सबसँ पहिले हिन्दीके अंग्रेजी के उर्दू के नहि भोजपुरी के सब भाषा के असर पड़ैत अछि तऽ शुद्ध मैथिली बोलने कनी कठिन होइत अछि मुदा हम कोशिश कऽ रहल छी कि जते हमरा से भऽ सकै तते जे छै चूँकि मैथिली पढ़ा रहल छी आओर विषय पढ़ा हम पढ़ाबै छी तऽ हिंदी भाषा के प्रयोग करै छी लेकिन चूँकि मैथिली जखन जखन हम पढ़बै छी तखन हम कोशिश करै छी कि बेसी से बेसी जे छै मैथिली भाषा के प्रयोग करी नहि केहन लागल हमर मैथिली अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बताउ चलू देखियौ कहै छै मिथिला वर्णन कोन ग्रंथ से लेल गेल अछि की हत बोलू लोक लक्षण से परिचय दर्पण से अग्रचरित से की ऋतु संहार से एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके अग्रचरित से मिथिला वर्णन जे छै अग्रचरित्र नामक ग्रंथ से लेल गेल अछि अगिला प्रश्न की अछि देखियौ कहै छै मिथिला केकर सम्मान कहल गेल अछि नहि सागर के मुकुट के पर्वत के कि चंद्रमा के तऽ ओकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके बी भऽ जायत मतलब मुकुट के सम्मान कहल गेल अछि मिथिला जे छै मुकुट के सम्मान कहल गेल अछि मतलब मिथिला जे छै भारतक मुकुट अछि मुकुट मिथिलाक उत्तरमे कोन पर्वत अछि विन्द अछि अरावली अछि हिमालय अछि कि सतपुरा अछि ने मिथिलाक उत्तरमे हिमालय अछि ठीक अहाँसभ मिथिलाके चौधरी बुझै छियै लेकिन दसमामे अहाँ मतलब अहाँसभ पढ़ब मिथिला जे छै तीन ओरसँ नदीसँ घिरल अछि आ एकटा ओर एक ओर नदी नहि अछि जे अछि पहाड़ बहुत भयंकर पहाड़ जकर नाम अछि हिमालय वएह हिमालय से लगभग सभटा नदी निकलैत अछि तऽ तीन ओ नदी से घिरल अछि मतलब मिथिला के चौहदी की हैत पूर्व में कोसी नदी पश्चिम में गंडक नदी आ उत्तर में तऽ हिमालय भैयेटा जायत आ दक्षिण भऽ जायत गंगा नदी तऽ तीन ओर नदी अछि एक ओर हिमालय पर्वत अछि आ वएह हिमालय पर्वत से लगभग सब नदी निकलैत अछि तऽ समझ लियौ टापू अछि मिथिला एगो टापू नहि है तऽ उद्योग के नाम पर कुछ नहीं अछि बाढ़ि मतलब बाढ़ि तऽ धरती पर जे छै लिखलाहा अछि दसमामे पढ़ब अपना लोकके ई सब अगिला प्रश्न अछि कि मिथिलाके दक्षिणमे कोन नदी अछि तऽ बताउ दक्षिणमे कोन कोन नदी अछि यमुना गंगा गोदावरी की नर्मदा अभी तऽ बतेलहुँ हन मिथिलाके दक्षिणमे गंगा नदी अछि ने चलू आब तोरा लोकनि अगिला प्रश्न पढ़ब मिथिला के पूर्व में कोन नदी अछि मतलब को एना है ने कोन नदी अछि तो पूर्व के बात करब तो की भैया गंडक कोसी सरयू की महानंदा तो पूर्व में छै मिथिला के कोसी नदी अछि चलू हम मिथिला के चौहदी लिख दै छी देखियौ मिथिला कथी अछि देखियौ मिथिला नहि एकर पूर्वमे जे छै कोसी नदी अछि पश्चिमके पश्चिमके बात करब तऽ गंडक नदी अछि उत्तरके बात करब तऽ हिमालय अछि आ दक्षिण के बात करब तो दक्षिण में कथी है गंगा नदी है देखे छे मिथिला जे छे तीन ओर सजे छे नदी से घिरल है आ एक ओर उत्तर में हिमालय पर्वत है आ यह हिमालय पर्वत से लगभग सब नदी बाहर निकले है चलू ए प्रश्न के उत्तर भ गेल आब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न कहै छै मिथिलाक पश्चिममे कोन नदी अछि आब बताउ पश्चिममे कोन नदी अछि आ फटाफट अहाँ सब बताउ कोसी कमला गंडक की बागमती आब एकर उत्तर अहाँ सब कमेंट बॉक्समे बतायब ठीक चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै मिथिलामे कोन कोन चारि पुरुषार्थक जे छै मार्ग सुलभ अछि की भजत धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान कर्म भक्ति योग सत्य अहिंसा दया प्रेम नीति धर्म ज्ञान त्याग की भजत एकर उत्तर ए धर्म अर्थ काम और मोक्ष अगला प्रश्न देखिए कहै भगवान श्री राम कत आबि मनोरथ पूर्ण कयने छलाह अयोध्या काशी मिथिला की जनकपुर तकर उत्तर की होयत अहाँके मिथिला भगवान हो भगवान रामो के जे छै मिथिले में जे छै हुनकर मनोरथ पूर्ण भेल छल

मिथिला में अन्न पानी की स्थिति केहन अछि अभाव अछि कमी नहीं अछि बहुत कम अछि कि निश्चित नहीं अछि कि देखियौ मिथिला में अन्न पानी की स्थिति केहन अछि तऽ कमी नहीं अछि नहि कमी नहीं अछि अगला प्रश्न देखिए की कहै छै यागवाल के केहन व्यक्ति छलाह योद्धा छलाह व्यापारी छलाह ऋषि आ दार्शनिक छलाह कि कलाकार छलाह एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत मतलब ऋषि आ दार्शनिक चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ मिथिलाके लोक ककर लेल प्रसिद्ध अछि आलस्यके लेल ज्ञान आ विनम्रताके लेल क्रोधके लेल कि स्वार्थके लेल देखियौ मिथिलाके लोक जे छै ज्ञान आ विनम्रताके लेल प्रसिद्ध अछि अगिला प्रश्न देखियौ मिथिलाक लोक परशुराम सन केहन कहल गेल अछि तऽ भगवान वीर व्यापारी की कलाकार नहि एकर उत्तर की हो जायत वीर अगिला प्रश्न देखियौ मिथिलाक लोक हिमालय सन केहन छथि मिथिलाके लोक धैर्य हिमालय संग धैर्यवान छथि क्रोधित छथि चंचल छथि कि आलसी छथि मिथिलाके लोक जे छै हिमालय संग जे छै धैर्यवान छथि नहि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै मिथिलाक लोकक गंभीरता ककर समान अछि ककर समान अछि बोलू नदी के समान सागर के समान वन के समान कि पर्वत के समान एकर की उत्तर भऽ जायत अहाँके पर्वत नहि पर्वत नहि सागर के समान मतलब मिथिला लोकक जे गंभीरता छै से सागर के समान अछि चलो अगला प्रश्न देखिए कहै मिथिला लोकक सौंदर्य ककर समान समान अछि इंद्र के समान कामदेव के समान सूर्य के समान कि वरुण के समान एकर उत्तर की बुझत अहाँके मिथिला के जे लोक छै ओकर सौंदर्यता जे छै कामदेव के समान अछि

तऽ शिवके समान विष्णुके समान ब्रह्माके समान इन्द्रके समान एकर उत्तर जे छै अहाँके की भऽ जायत ए मतलब शिवके समान अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लोकक बीच मिथिलाके लोक ककर समान भाषित होइत अछि राजा साधु देवता की शिक्षक की भऽ जायत एकर उत्तर राजा की भऽ जायत एकर उत्तर राजा

नहि आब ओहिमे ऑप्शनके हिसाबसँ आंसर बदलि जायत एकर सूर्य चंद्रमा समुद्र की पर्वत एकर उत्तर की भऽ जायत चंद्रमा हम की कहलहुँ ऑप्शनके हिसाबसँ एकर उत्तर बदलि जायत देखियौ क्षमाशीलतामे मिथिलाके लोक ककर समान अछि पृथ्वी के समान वायु के समान अग्नि के समान कि जल के समान पृथ्वी के समान अछि पृथ्वी से हम लोग आ, हम अपना लोग के जे छै अन्न उपजाबै छी घर बनबै छी सब चीज काम पृथ्वीए पर करै छी मुदा पृथ्वी कहियो अपना स- सबसँ कुछ मांगैत नहि अछि फ्री में दैत अछि नहि चलू फेर से अपना लोग एक क्वेश्चन के आंसर देखब अगिला प्रश्न अछि बल में मिथिला के लोग ककर समान अछि तो जल के समान पृथ्वी के समान वायु के समान कि सूर्य के समान तो उत्तर जैसे यहाँ के सी भ जाए मतलब बल में मिथिला के लोग वायु के समान अछि अगिला प्रश्न देखियो मिथिला लोग केहन भाषी होते अछि कटु भाषी होइत अछि मधुर भाषी मौन की कठोर भाषी एकर उत्तर की होयत अहाँके मधुर भाषी होइत अछि अगिला प्रश्न देखियौ मिथिलाक लोक केहन स्वभावक होइत अछि कपटी छलपूर्ण कपट रहित की क्रोधी एकर उत्तर की होयत अहाँके कपट रहित मतलब मिथिलाके लोक जे छै कपट रहित होइत छै राजा जनक केहन शासक छलाह केहन शासक छलाह कहू अन्यायी अत्याचारी धर्मनिष्ठ कि स्वार्थी तऽ धर्मनिष्ठ छलाह राजा जनक जे छै धर्मनिष्ठ शासक छलाह राजा जनक जे छै मिथिलाके राजा छलखिन हुनका समयमे लोक सोनाके थरियामे भोजन करै छलै आओर एक बेर जे भोजन भऽ जाइत छल तकरा लोक फेक दैत छल नहि एहन ओकर गौरव छल जे ओ जे छै भोजन करबाक लेल अन्न जे छै अपनेसँ उपजाबैत छल इएह अछि मिथिलाके गौरव मुदा आब पिछुलका जते पढ़लहुँ अपना लोकनि कथी कचहरी पढ़लहुँ कि केहन भेल मिथिलाके लोक मिथिला के लोक के बारे में नहीं कहल गया मतलब पूरे दुनिया के बारे में कहल गया देखिए राजा जनक अन्य राजा सबक लेल की छला की छला यो प्रतिदर्शी मार्गदर्शक शत्रु की सेवक की भऽ जायत अहाँके मार्गदर्शक अगला प्रश्न देखिए राजा जनक सदैव ककर प्रचार में लागल रहे छला युद्ध के अधर्म के धर्म के कि व्यापार के एकर उत्तर की होयत अहाँके सी मतलब धर्म के प्रचार में हरदम लागल रहे छलाह अगिला प्रश्न देखियो की अछि राजा जनकक प्रमुख गुण की छल क्रोध छल दानशीलता लोभ के अभिमान एकर उत्तर की होयत अहाँके दानशीलता अगला प्रश्न देखियो किछु मिथिला में भगवान भगवान केहन रूप धारण कई राजा बल्ला ऋषि मानव देवता की गंधर्व तो मानव भगवान राम जी छे मानव बन क राजा बनल छला लेकिन राजा जनक सुख दुख में केहन भाव रखे छला अलग अलग समान क्रोधित दुखी की वजह तक उत्तर समान हो गए अगिला प्रश्न देखियौ आज के जे छै लास्ट प्रश्न एहि चैप्टर के की कहै छै से देखियौ कहै छै मिथिला वर्णन पाठक मुख्य विषय की अछि तऽ देखियौ भारतक राजनीति मिथिलाक सांस्कृतिक आ प्राकृतिक गौरव विज्ञानक विकास कि व्यापारक उन्नति एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत मतलब मिथिलाक सांस्कृतिक आ प्राकृतिक गौरव तऽ चलू एहि प्रकारे अपना लोकनि पूरे एम सी क्यू जे छै समाप्त केलहुँ आ अपना लोकनि देखब अभ्यास प्रश्न आओर ओकर उत्तर

अगिला प्रश्न देखियौ जनकक विषयमे कवि की कहलनि अछि कहै छै कवि जनकके आदर्श धर्मनिष्ठ आ ज्ञानी राजा कहलनि अछि हुनकर प्रभाव एतेक व्यापक छल जे त्रेता युगमे सेहो सतयुग जकाँ शांति आ मंगलक वातावरण बनल रहल देश विदेशक विद्वान हुनक ज्ञानसँ प्रभावित भय हुनक शिष्य बनैत छलाह हुनकर दानशीलता आ धर्म ने प्रायणक चर्चा जे छै सबटाम होइत छल एकरा सबके बढ़िया से रोक कर जे छै अहाँ सब लिख लेब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ जनकक दानक विषय में पद संख्या एगारह में कवि की कहलनि अछि तऽ कहै छै कवि लिखैत छथि जे राजा जनकक दानशीलता एतेक प्रसिद्ध छल जे हुनकर यश सुनि कल्पवृक्ष सेहो लज्जित भऽ जाइत छल जनक सदैव उदारतापूर्वक दान दैत छलाह आ लोक कल्याणक कार्यमे संलग्न रहैत छलाह ठीक छै एकर लिख लेब अगिला प्रश्न अछि कि देह अछै तुहू जे विदेह पद जग में पैलनी एहि पाती के भाव स्पष्ट करू तऽ कहै छै एहि पाती में कवि कहैत छथि जे राजा जनक शरीरधारी मनुष्य छलाह मुदा ओ सांसारिक माया मोह से हैं, ऊपर उठि गेल छलाह धन वैभव आ राज सुखक बीच रहितो ओ अशांति रहित जीवन जीवैत छलाह एहि कारणे हुनका विदेह कहल गेल अछि नहि देखियौ मिथिलामे जन्म लेनिहार की पाबै छथि तऽ कहै छै कविके अनुसार मिथिलामे जन्म लेनिहार व्यक्ति पुण्यक भागी होइत अछि एहन मान्यता अछि जे ओ अपन जीवनक अन्तमे मोक्ष अथवा स्वर्गक प्राप्ति करैत अछि मुदा नीक कर्म करब तब ई नहि कि गलत कर्म खराब काम कऽ लेब अहाँके स्वर्गक प्राप्ति भऽ जायत मोक्ष मिल जायत एहन कोनो बात नहि अछि नहि चलू अगिला प्रश्न देखियौ किछु मिथिला वर्णन में कोन कोन नदी के नामक उल्लेख अछि सब बच्चा सब खुश भऽ गेल है तऽ नहि कि हम अपना लोकनि जे छै कर्तव्य नहि करब तैयो मोक्ष मिल जायत से नहि से नहि होइ छै देखियो मिथिला वर्णन में गंगा कौशकी मतलब कोसी आ गंडकी नदी के जे उल्लेख कल गया अछि सब नदी मिथिला के प्राकृतिक सौंदर्य आ महत्व के बढ़बैत अछि ओकर बाद कहै छै देखियौ निब्द पद्यांशक छूटल अंश लिखू की कहै छै मानव लोकक मुकुट देश अछि मिथिला नामक की भऽ जायत मिथिला नामक नहि तऽ एकरो अहाँ सब जे छै रोकि कऽ लिख लेब तऽ एहि प्रकार जे अपना लोकनि ई कनि पैघ छल चैप्टर से पढ़ि कऽ समाप्त कऽ लेल कऽ लेलहुँ अहाँ सब जे छै बढ़िआँसँ नोट्स बना कऽ एकरा बढ़िआँसँ तैयारी करब तऽ आइ ई क्लास एतै धरि रहत जय मिथिला जय मैथिली जय माँ जानकी जय बिहार